Wrth i ti sôn am gyfiawnder a heddwch, o'n i yn meddwl yn ôl dros yr wyth mlynedd dwytha ma yn hanes yn eglwys ni. 2013 ddaru ni werthu yr adeilad, a'r casgliad ddaru ni ddod iddi fel cynulleidfa oedd nad oedd yn lleoliad a'n hadnoddau o ran adeilad yn helpu yn cenhadaeth, yn syniad o gyfiawnder ac o heddwch, a 'na'r peth gorau y gallan ni ei wneud fysa gwerthu yr adeilad. A dwi'n credu bod bod heb adeilad wedi rhoi mwy o le i ni ystyried y ffordd 'dan ni'n gwasanaethu fel Cristnogion, sut ydan ni'n gwasanaethu y difreintiedig. Yn lle siarad amdano fo, mae rhaid gwneud hynny, yn lle pregethu amdano fo yn unig, Mae rhaid gwneud hynny, ond nid dyna'r unig beth da ni fod i wneud. Bod ni fod i gael yn dwylo, yn fudron fel pobl Iesu Grist, yn chwilio am y bregus, yn gwasanaethu y bregus yn yn cymunedau. Hefo y digartref, 'Da ni wedi bod yn mynd allan hefo eglwysi eraill i fwydo y di-gatre sydd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd. Ac hefyd hefo ymgeiswyr lloches, pobl sy'n eithriadol o ddifreintiedig yn ein plith ni, sy'n cael y nesa' peth i ddim o gymorth ariannol. Ac felly fel eglwys, 'da ni wedi mabwysiadu a helpu elusen Gristnogol sydd yn gweithio hefo'r bobl yma. A yn y fan yna, da ni'n teimlo bod ni'n gwneud gwaith o ran cyfiawnder, pobl ydy'r rhain sydd wedi ffoi o greulondeb ac atgasedd ac erledigaeth yn ei gwledydd ei hunan yma i Gymru, a'n lle ni fel Eglwys ydi bod ar flaen y gad yn dangos cariad Duw, yn bod ni'n sefyll dros gyfiawnder. Ac yna hefyd 'da ni yn gneud pecynna bwyd ar gyfer rhein, ac yn diwallu i anghenion corfforol nhw, a yn cael rhannu'r heddwch sydd ganddo ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yr hyn da ni yn ei ddymuno ydy fod yn cymunedau ni yng Nghymru, nid yn gymunedau cul, hiliol, di-groeso, lle nad oes na heddwch a chyfiawnder,

Dwi'n meddwl ein bod ni fel capeli ac eglwysi mewn sefyllfa gref iawn, a deud y gwir, i wneud cyfraniad gwerthfawr i bobl sy'n byw efo dementia, i teuluoedd a'i gofalwyr, a hynny ar sawl lefel wahanol. Liciwn i sôn am ryw bedwar peth yn benodol, os ga i efo chi. Yn y lle cynta', Mae gynnon ni, wrth gwrs, adnoddau a chyfleusterau gwerthfawr iawn a alla fod o ddefnydd i'r bobl yma a'u teuluoedd. Sôn dw i ŵan, wrth gwrs, yn arbennig am ein hadeiladau yn syml iawn, ein stafelloedd, y cyfleusterau sydd tu mewn iddyn nhw, y toiledau, ceginau ac yn y blaen. Ac mae 'na sawl eglwys a chapel ar hyn o bryd yn agor eu hadeiladau i gymdeithasau ac i deuluoedd i ddod i fewn atyn nhw i gynnal amrywiaeth o gyfarfodydd, boed heini yn awr grefft neu'n sesiwn ganu, mynd yna i gael adloniant neu i gael rhyw fath o drafodaeth. Caffi cof maen nhw'n galw cael cinio efo'i gilydd mewn sawl lle. Ac mae hyn i gyd yn fendithiol dros ben i'r bobl yma ac i'w teuluoedd. Yna, yr ail beth gwerthfawr tu hwnt sydd gynnon ni i'w gynnig, wrth gwrs, ydi ein bod ni fel eglwysi a chapeli, 'dan ni eisoes yn gymdeithas sy'n bodoli ac yn gymdeithas sy'n proffesu ein bod ni yn ofalgar ac yn estyn llaw allan i'n cyd-ddynion, ac mae hynna werth y byd yn yr achos yma. mewn gwirionedd, mae'r bobl yma, wrth gwrs, pan maen nhw'n dod i'r capeli, maen nhw'n dod i le gweddol gyfarwydd, yn dydy, achos mae llawer iawn ohonyn nhw wedi cael eu magu yn eu plentyndod fel aelodau eglwysig, ac mae hynny yn siŵr o fod yn beth bendithiol iawn. A dyna'r trydydd pwynt pwysig, bod yn hoedfaon ni yn rhywbeth cyfarwydd iawn iddyn nhw, yn rhywbeth cynnes iddyn nhw. Falle dyn nhw'n cofio manylion am y canu, am y pregethu, am y gweddiau ac yn y blaen, ond mae sŵn yr holl beth, a hyd yn oed falle jyst bod mewn capel yn dod â rhyw fath o atgofion yn ôl, achos i fod o yn beth cyfarwydd. Ac yn sicr, mae eisiau bwydo hynna yn does. A wedyn y pedwerydd peth ydy, Eto, ym myd oedfaon, y dylen ni fod yn paratoi oedfaon arbennig ar gyfer pobl sydd yn diodde' o ddomensia. Yym, yn aml iawn, efo chi, dydi anghenion ysbrydol y bobl yma a'u teuluoedd ddim yn cael eu diwallu o gwbl. Mae pobl yn tueddu i anghofio amdanyn nhw. A phan ma' pobl yn... pan ma'r cyflwr yn gwaethygu, maen nhw'n tueddu i gilio o'r capel, ac mae hwnna'n drueni mawr A mae o'n siŵr o fod yn ddyletswydd arnon ni i ddiwallu yr angen yna drwy fynd ati i greu oedfaon syml, byr, oedfaon falle lle mae plant ac oedolion yn cymysgu, achos mae hwnna'n gweithio'n dda iawn iawn yn aml iawn efo pobl sydd yn diodde' o dementia. Lle iddyn nhw ddod i i deimlo'n yn ddiogel, yn gysurus ac yn gynnes, ac mi fydde hwnna'n wers y byd nid yn unig iddyn nhw sydd efo'r cyflwr arnyn nhw, ond i'w teuluoedd hefyd. Felly fe ddylen ni fod yn mynd ati i greu oedfaon byr, syml, sdim ots os 'di pobl yn cerdded o gwmpas yn ystod yr oedfa nagos, Sdim ots os di pobl yn ymyrryd, sdim ots os di pobl yn tarfu, sdim ots os di pobl yn cadw sŵn. Da ni yna ar eu cyfer nhw, hwnna sy'n bwysig. A'r perig ar hyn o bryd ydy, pan mae demen, de, uh, pobl yn byw efo dementia, y perig ydy bod nhw'n cael eu hamddifadu o'r hawl i addoli, a fedrwn ni'm caniatáu i hynna ddigwydd yn amdrwyn. Mae ddyletswydd arna ni yn dydy i baratoi addoliad ar eu cyfer nhw.
yr heddlu wedi gorffen fel darlithydd yng Ngholeg y Drindod, um, a gyrfa ddiddorol o bosib uh, cyn hynny o'n i gyda'r BBEC, a cyn hynny wedyn ni gyda Cymru Snogol, a cyn hynny yn Weinidog Eglwys. Felly dwi wedi gweld yng ngyrfa i ar hyd y flynyddoedd yn yrfa sydd yn gwasanaethu eraill yn fwy na gwasanaethu fy hunan, um, sef cwrdd â gofynion bobl eraill, bod gyda nhw yn ei gofid, bod gyda nhw yn yr oriau anodd a'n i bywyd o bosib yn aml iawn. Ac mae hwnna wedi dod drwodd i'r gaplaniaeth hon. Pam ddes i'n gaplan gyda'r heddlu? Uh, o'n i wedi ymddeol o swydd lan amser ac o'n i'n meddwl beth oedd y cam nesaf. A o'n i'n mynd i ofalu am eglwys unwaith to. A nes i benderfyniad na do'n i ddim. Um, oherwydd o'n i'n teimlo fydden ni'n cael yn fframo falle yn ormodol i fy nôl yn mwyn i'r dygeglws. Ac o'n i'n teimlo'r alwad uh, yn y pen yma, yn y galon, os gael roi e fel yna, i dorri'r ffinie ag i fynd tu fas i ffinie'r eglwys i weld beth gellid gwneud yn enw'r efengyl mewn sefydliad eraill. A mi ddoth na gyfle i fod yn un o wyth o gaplanied yn Heddlu Dyfed-Powys. Erbyn hyn, dwi'n arweinydd y tîm ac i ni'n dîm o bedwar ar bymtheg o gaplanied ar draws yr enwadau, gan gynnwys crynwyr, aelodau o eglwysi efengylaidd, ac yn y mis diwetha dyn ni newydd dderbyn uh, yn imam cynta uh, a felly mae'n mae deulu plith um, drwyddi draw ond sy'n cynnig gwasanaeth um, bwysig iawn dwi'n meddwl um, mewn cymdeithas Cymdeithas fel uh, cymdeithas o bobl yr heddlu. Meddwl wedyn ni am um, pan gollon ni April Jones, nes i fyny yn Machynlleth am yn agos i fus gyda gerell wrth gwrs. Rwy'n cofio bod allan yn y dre rhyw brynhawn, a oedd y siaced felen amdana i oedd yn dweud Caplan yr Heddlu ac oedd y bobl yn dod mlaen i siarad, ac uh, bobl ddierth i fi, do'n i'm yn nabod nhw. A tra bod fi'n siarad â rhywun wrth glwydi'r eglws fanna uh, yn y dre, dyma rhyw fam ifanc yn y drawg yn gofyn yn Saesneg a gan bwyntio i bus at yr eglwys, a meddai, Is that place open to everyone? Ac oedd y cwestiwn 'na yn dangos i fi, chi'n gwybod, i ni, i ni wedi colli'n perthynas â'r gymuned fel capel i gydbwysi. Os oedd y fam yna'n gorfod gofyn cwestiwn mor sylfaenol, es i fewn mewn rhyddid munud ar ei hôl hi, a dyna lle roedd hi'n penglinio mewn gweddi, wedi cynnu cannwyll. Um, o bosib am i phlant bach ei hunan, ond yn bendant o golli April. fel eglwysi, chi'n bod, i ni wedi, ni wedi aros uh, yn yr un rigol. Wy'n cofio pan adawys i'r coleg uh, nôl yn 1969, o'n i'n mynd i newid y byd. Ond wy wedi gweld fod yr eglwys yn gallu fod yn rwystr ymell waith i'r newid na'i gymeryd lle. Ond mae gweithio gyda corff tu allan i'r eglwys, lle mae'r eglwys yn gallu'r mynd mewn a cynnig gwasanaeth, wedi rhoi cyfle i'r newid yna ddigwydd. Ac dw i'n meddwl fod caplaniaeth, unrhyw gaplaniaeth, gyda'r frigâd dân, yr ambiwlans, ysbyty, Fel yr heddlu, yn rhoi cyfle i'r eglwys i gyflawni gwaith arbennig iawn, rwy'n meddwl, ond i ni fanteisio ar y cyfle. Mae 'na gyfleoedd yng ngogledd Cymru, draw yn Ngwent ac yn Nheheubarth Cymru. Mae'r heddlu yn crïo allan am gamllaniad, a fydden ni'n annog unrhyw un sydd â diddordeb i gynnig gwasanaeth gofal.

mae'r gymdogaeth wedi bod yn gwegian o dan effeithiau pandemig Covid-19, ond eto mae wedi agor drysau eraill i ni i fod yn fwy gweithredol nac arfer yn y gymdogaeth ac yn y gymdeithas. Uh, I ni wedi mynd ynglyn â hynny mewn sawl ffordd, i ni wedi parhau gyda nifer o bethau o'n i'n gwneud y beth. Fydden ni licio meddwl bod teglwysi'r ofalaeth yn eglwysi sydd yn edrych allan, ac yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau nhw i'r gymdogaeth ac i'r fro. Er enghraifft, fi'n meddwl am yr ysgolion. Nawr, mae yna bontydd eitha cryf rhyngon ni fel eglwysi ac ysgolion yr ardal, um, yn enwedig yn y dre ac ym Manc y Felin hefyd, ac i ni'n ymfalchio yn y berthynas sydd gyda ni ar ysgolion. Nhw'n weld yr ysgolion bob mis i gynnal oedfa, Uh, hefyd mae tîm agor y llyfr yn mynd i gyflwyno uh, stori o'r Beibl Ond yn ogystal â hynny, swn i'n licio meddwl bod gen i, bod gyda ni fel eglwys rhyw ofal bugeiliol dros yr ysgolion lleol hefyd. Mynd o un pegwn i'r llall wedyn, yn ogystal â'r ysgolion a'r genhedlaeth iau, um, mae'r cartrefi preswyl hefyd yn yr ardal. Um, I ni fel eglwysir ofalaeth yn dal cysylltiad agos â nifer o gartrefi preswyl. Yn un peth, oherwydd bod gyda ni aelodau yn preswylio yn y cartrefi hyn, ond hyd yn oed os nag oes gyda ni aelodau, i ni eto yn dal cysylltiad â nhw, ac i ni yn cynnal oedfa mewn nifer o'r cartrefi preswyl um, unwaith y tymor, ac mae hynny'n hyfryd, i ni'n mwynhau gwneud hynny ac i ni'n derbyn croeso mawr A hefyd mae Ysgol Sul y Priordy hefyd un bore Sul y tymor yn cerdded i'r cartre preswyl lleol ar fore Sul yn cynnal oed yma. Ac wrth reswm mae yn yw cynhaliaeth ysbrydol trwy gyfrwng y Gymraeg yn beth eithriadol o bwysig yn ein cartrefi preswyl ac yn rhywbeth mae'r undeb wedi ymgyrchu drosto uh, yn y blynydde yn y gorffennol.
Mae yna ddau gwestiwn mae pob un ohono ni'n gorfod i ateb ar ryw adeg neu gilydd yn y bywydau. Cwestiwn cyntaf ydy, pwy neu be ydw i? A'r ail gwestiwn ydy, pwy neu be ydy Dyw? Fedrwn ni ddim osgoi uh, atab y cwestiynau yma. Ar ryw adeg yn y bywydau, yn anffodus mae lawer o bobl yn ei gadael o, reit, tan y munud ola, jyst cyn o farw, sydd pyn bach yn rhy hwyr. Yn y man yna dwi'n gweithio mewn gwirionedd gyda cynnal pobl sydd wedi cyrraedd y groesffordd yna ydyn nhw, a gwahanol ddioddefaint wedi dod â nhw yna. gwahanol amgylchiadau yn fy ngwaith i ydy helpu nhw i addal fynd i'r ymlyniadau sydd wedi cael canlyniadau negyddol yn eu bywydau nhw. A hyn sydd wrth wraidd yn holl broblemau ni. Dyhea dy galon i gael fy ngharu amdanaf i fy hun, a na i ddim bodloni'r dyhead hwnnw nes i mi ddod i adnabod Duw y Tad, ac i gael perthynas iach, agored, llawn cariad diamod uh, gyda fy Nuw. Dwi'n cael y pleser o gyfarfod cynifer o bobl yn cynnal sesiynau un i un, helpu nhw mewn gwirionedd i ddod i adnabod nhw'i hunan ac i ddatrys eu problemau. Yym, dwi'n cael y fraint hefyd o gyfarfod nifer o bobl yn weinidogion a clerigwyr mewn grwpiau ledled Cymru. Mae gennym ni grŵp arbennig yng Nghaerfyrddin yn lle. Dwi'n credu bod yna tua saith neu wyth clerigwyr na dau, dau, tri o weinidogion rheolaidd yna, ynghyd â phobl eraill, wrth gwrs, a bob math o broblemau eraill. A dyna di'r peth yn dweud, nid jyst alcohol a chyffuriau. Mae yna bob math o broblemau iselder, chymod, gorbryder, chymod, ddim yn gwybod sy'n mae delio gyda pobl, yn chwythu pethau allan o bob person, yn pryderu am y fori, ac os gynnwch chi un llygad ar fori ac un llygad ar ddoe, yna fyddwch chi'n mynd i gael llygad croes heddiw gyda pob math o broblemau. methu dygymod a ac ymddeoliad er enghraifft, rwy'n wedi bod yn, yn y gwasanaeth, uh, yn gwasanaeth i'r arglwydd am flynyddoedd trwy gyrfa, e, a wedyn cael ei hunan wedi ymddeol. Unigrwydd, hwnna'n llethol, baich anioddefol unigrwydd. Dyma'r cyflyrau mewn gwirionedd. A chymod mae iselder yn gallu bod yn ymlyniad, mae gorbryderu yn gallu bod yn ymlyniad. Felly gadael fynd i'r ymlyniadau yma ydy'r gamp. Gadael fynd iddyn nhw a ffeindio pwy ydych chi hebddyn nhw. Dyna di'r sialens i bob un ohono ni ar daith bywyd